Ko Hine Te Iwiwa tētahi tupuna kaha arataki mai i a tātou ki te raranga whāriki, te whatu kākahu. Ērā momo āhuatanga katoa, koia tērā.
Ko Hinekeira, koia te atua wahine o te pakanga, o te whawhai. E moe ai e ki a Tūmatauenga. I raro i a ia ko te āhuatanga o ngā keira. Ngā Keira ngā mea pērā anō ki ngā assassin.
Ko Rongo kōrero kē mō Tāne mā, engari kāre te tokomaha i te mōhio ki ngā kōrero mōna me ana mahi.

No te kore ka puta mai ko te poe. Kātahi ka hanga e ia ngā rangi ko Pāpā ka puta ko Tāne mā, ko ngā tuatāne. Kātahi ka puta mai ngā atua e mōhiotia nei e tāua nei, nā, ko Urutungāngana mai, e 70 ngā atua, Urutungāngana, Horoihoroa, Kahipuru, hai mātua tae rawa atu. ā, ki a Ruamoku. Ērā atua katoa. E te ainukunuku i te pōuritanga o Rangirauku Pāpā i tōna piri, ka, kātahi ka puta mai ko ngā rei. E noho ngā rei i te kōmata o te rangi, ngā atua taioreore rātou. I roto i te ainukunuku ka puta mai ngā rei. Mai te Ihoraia, i o mātua, ka puta mai ngā rei. Ko ia rei kei, kei te taha o te Atua Tāne. Whitu takangari, whitu takaunga atua tane. Ko ia atua tane he rei ki tona taha. Koe kai ia nga rei, nga mea whakatupu o ia ahuatanga o te ao. Ahakoa te ngaru, ko te rakau, o nga kapua, ko te taha o te tupu o era mea, no te rei tera. Katahi, kare i nga atua tane te mana whakatupu, te mana hanga. i a rātou, ko ngā rei ana kei tērā. Mā ngā rei i heke mai i ngā rangi ki te moe ki ngā atua tāne, kātahi ka huri rātou hei hine rei, ara ko ngā atua wahine ērā. Kare tae ngā atua tāne te mana tupu, kātahi ka moe ngā rei ki ngā atua tāne, ka huri ngā rei Ki ngā Hinerei, ara ko ngā atua wahine. I roto i ngā mea katoa o te ao, he taha o te atua tāne, he taha o te Hinerei. He hine te tāne. If everyone when they're born, as the six weeks in the puku, in the kupu, they are female. And we change after six weeks, tāne become tāne and wahine become wahine. But that rei still stays within you.

Now men can express that in a masculine way, but they can also express it in a feminine way as well. I roto i ngā tau 66, ko tahake nei tokomaha ngā tāngata, Wāhine mai, tāne mai, ko kōrua mai ki a au mō ngā āhuatanga o tō tātou nei ao Māori. Nā reira, he uaua tēnei mahi, te whakawhāiti, whakawhāiti i aua kōrero rā. Ko Papatūānuku e takoto nei ko tō tātou nei ūkaipō tūturu nei, e whāngai mai ana i a tātou. Ka mutu haere ai tātou ki te kato, ki te kohi rānei i ōna uri anō hei kai mā tātou. Ka tuaina ngā rākau hei hanga whare, ka tīkina he harakeke hei whatu kākahu, hei mahi whāriki, ā, ka inumuia ngā waikoro pupū o tōna tinana, me kī, ngā roi mata o Rangi e tū ake mai rā. Ka whiwhitia tātou, e Papa rātou ko Rangi ko ā rāua tamariki mokopuna, nā reira me āta tiaki hoki rātou e tātou, ka tika.
Wama pēnei tāku nei titiro ki tērā. Huri atu ō whakaaro o Pana ki tēnei pātai, nā wai i ako te Māori nō te Māori? e pā ana ki te Māori. Te tīmatatanga ko ngētehi o ngā kōrero puta ake mai ai a te Pākehā i whakatuwhera ai te huarahi kōrero mō tātou e pā ana ki a tātou.
Ko te nuinga o ngā tāngata i tae mai ai i tāwāhi i ngā rau tau kua tahake nei. He Karaitihana. Koina tō rātou pōhēhē, he kino ā tātou nei tikanga, mahi hoki, otirā, he hara tonu hoki, it's sinful. I roto i ngā karu o te Pākehā, He mea tāne, he mea Pākehā, he mea kotahi anō. Engari e rerekē anō ki te taha Māori. Koina ki ahau te tuatahi. I raro i te ngaru o te Mihinare hoki rā, ā, i raro i tērā whakaaro kotahi anō te Atua i roto i te taha o te Pākehā, ā, ko te Atua he tāne, ko God he tāne. Titiro atu ki ngā kōrero a Kore Panekinga atu a Wahine ka mōhiotia nei e tātou ko Ngai, ko Ngai Tava, ā, ko Māhuika tērā, ko ā Hinenuī te pō, nui te pō tērā. Ērā mea me te taha kino. Ēnā, kei whea ngā kōrero pā ana ki ērā ā atua ā Hine, ā Hinepūkōhurangi, a Hineohomairangi, Ērā mea pana ki tō hau, e rere atu nei i a Ita Rangi, ērā kōrero, kai whenga kōrero pana ki a rātou. Ā, kua waihotia nei e ngā kōrero pana ki ērā taha, mō, ā, e, e mau warowaro ana tātou ki ngā kōrero pana ki ngā atua pēnei i a Hinenuitepō me Māhuika, roto i ērā kōrero. Koina. Me titiro atu ki te tāhuatanga o te Pākehā, ka pērā ia ki ngā āhuatanga katoa i roto i ngā tāngata whenua katoa o te ao. Ka pēhia, ka tāmia te taha wahine ki ngā mea katoa o te ao, ahakoa nō whea, kei Amazon, kei, kei, kei tāwāhi,

Ko Piritia Tonutia te whānuitanga o te mātauranga Māori, o nehe rānō, nā te kaha o ētehi o ā tātou nei tūpuna ki te tuhi rānei i ngā kōrero, ki te tuku rānei i ngā pitopito kōrero o nehe i roto i ā rātou pukapuka, me te kōrero rānei ki ō rātou uri tonu hoki, nē, te kōrero ki ngā tamariki mokopuna. Um, koina te mahi a te tokomaha o aku pakeke, ōku nei mātua ake, uh, nōku te whiwhi i reira aua, aua wāhine me ngā tāne, te akiaki mai i au. Te Aokapurangi, he ariki nō Ngāti Rangiwewehi, otirā nō Te Arawa. I hopukina e Ngāpuhi i te tau 1818. Ka moea ia e te wera hauraki o Ngāpuhi. Whano rawa ka nunumi he wai.
I te wā ka uru atu te ope tauā a Ngāpuhi ki roto o Te Arawa, ka haere ia ki te taha o ngā ope tauā kai tūpono ka taea e ia te noho hei kaiwhakataurite. I tonu atu ia ki tana hoa tāne me ngā rangatira o te ope tauā kia haere ia ki te motu tapu a Tinirau, arā, ki Mokoia whakamōhio atu ai ki ōna whanaunga. Me kī, i tū a Te Aokapurangi hei kaitakawaenga mō tana iwi, ā, i whakaae akene a Hongi Hika. Kia pērā ia me te kī ake ki a Te Ao-kapurangi, ka ora te hunga ka uru atu i waenga i ō waewae. Nō reira i te taenga atu o te ope taua ki te motu tapu a Tinirau, arā, ki Mokoia, ko tā Te Ao-kapurangi mahi he piki ake ki runga ake i te tuanui o te wharenui, o Tamutekapua, ā, ka karanga atu ki ōna uri, Kia kuhu atu ki roto i te whare mā waenga i ōna waewae. Nā reira te kōrero anō, ko te whare whawhao a Te Aokapurangi. Kei aua kupu anō ka mārama ake tātou ki te āhua o te wahine me tōna āhei ki te kimi huarahi hei arataki i ngā kārangaranga maha kia ora ai te tangata. Koina tētahi Āhuatanga o te kaha o te wahine te te tū hei ārai me kī mō tōna iwi, nē? Mei kore ko ia, ko kore pea tātou i konei, tāu i konei, tēnei wā, i te mea kua mate kē o tāua nei tūpuna i runga rā. Engari tana mārama, He te mea ke taiwa tina e taku hoa tane, taku hoa rangatira, tukuna au kia awhina ake i taku, a, taku iwi, ana koina tana. Te tupina i runga i te papa, he mate kei pea kei te haere, literally. Engari ko tana, tana marama hoki, ka eke ki runga i te Te tuanui, ana, ā, ka, ka uru atu ngā whanaunga, ā, na kārangaranga maha, ā, mā raru iho a waenganui tonu i ana waewae. Ana, ko, koina te, me kī, ā, e, tērā pea ka mea ki ētehi, ā, na te, te.

Ko au Tomo Takarangi, whakamutu o te whare āhuru rongomama o Te Ora Ngāiti. Ako au i a Papa Hohepatermia i taua whare tipuna, whare, whare tawhito, whare wānanga. Me kī pēnei, ngā wā mō ngā kōrero o taku pāpā nei, āe. I kōrero atu ki ngā wāhine he tuakana, tēnā koutou ngā tuakana, te mea i mōhio ai e ia, ko ngā wāhine ngā tuakana, kāre ngō ngā tāne. Roto i te rei, nā te rei, ka puta mai ko ngā atua tāne. Koinā te tuakanatanga o te rei. Ko Hinekeira, koia te atua wahine, te hinerei o te pakanga, o te whawhai. E moe ai ia ki a Tūmatauenga. I raro i a ia ko te āhuatanga o ngā keira. Ko nga Keira nga wahine o mua he tohunga katoa ratou ki te whawhai. He whawhai rerekē ano ki te whawhai o te tane. Ko nga Keira nga mea pērā ano ki nga Assassins. Ka haere ratou i roto i na whare whakamate a te tangata i nga ahuatanga pērā ano ki te taha wahine. Ko tena Āhuatanga he ōrite ki te, ā, ki te porowhita. Ko te tāne te, te rarangi, ko te wahine te porowhita. E pēnei ana i te whawhai, ko te tāne, ki te tāne ka pēnei, nā, ko te wahine haere pēnei. Koinā ngā āhuatanga o ngā keira, ko ngā, ngā wāhine i akongia i ngā, i te whare aitu, i te whare āhuru, i te maumaia, ā, ērā taonga hei, hei keira rātou. He momo assassins ērā ngā wāhine i tukuna i roto i te, ā, i te whare hei, hei whakamate tētahi ariki pea. I raro i te maru o te rongomamau koina te whawhai o mua. Ko tēnā he mahi mai i ngā atua katoa. Nā Tāwhiri i tukuna mai ngā kuru whatu kia piki te tangata, kia huri, kia whiua atu ki te whenua. Ko ia, ko Hineaohomairangi ērā, ā, ko Tangaroa ngā mea e whawhai ana pērā ana ki ngā ngāru, ērā katoa, ā, haere pēnei ana ki te rongomamao, ko te mau maia, koina te taha mō te wahine anake. E kore e taea te tānata ako, nā te mea ko te momaia he mea hei taki i te wahine. Ki te mea e hiahia, e pīrangi te tāne i te wahine, kare e whai kaha ana te wahine ki te tangata, Tēnā ka tae i te tiaki a ia anō i roto i ngā whawhai, i ngā pākanga, i ngā parekura tukuna mai ngā keira i roto i te whawhai, ka whawhai mau mai ia me ērā atu o ngā rākau. Engari ko he tino, he tino whakamate taua āhuatanga. Ā, pērā anō ki te kōrero pā ana ki a Tinirau, Ā, me ērā wāhine i haere atu ki te tiki i a Kai, te wā i whakamate a Kai i te tōhara a Tinirau, kātahi ka tukuna e ia ngā kei rā kia tiki i a Kai. Ko ngā kei rā he wāhine, he tohunga rawa atu ki te whakamate i ngā tangata. E i roto i ngā kōrero i whakarotohia a Kae e rātou, i waiatahia i a ia i te rotu hei whakamoe i a ia. Engari i mua atu i tērā, kāore rātou i mōhio ko tēwhea a Kae I mohio ratou a kotahi ano tona niho. Katahi ka waiata ratou hei whakakatakata i a. Katahi ka katakata ka kitea i a ratou, ae ko ia kai kotahi ano tona niho. Katahi ka rotu, ka waiata i whakamoe i a ia. Kate ka moe, Ka haramai, ka tiki i tona whariki, tangohia atu e ia ki a Tinia. Koina te taha o te wahine nena. Tena ka, ka haramai koe ki te whawhai i au, ka kite au i he tane, a, ka mohio, a, he whawhai ano tenei. Engari kona nga wahine, ka kata, kata, ka haramai ratou ki a koe, ka korero pai ki a koe, katahi ka, ka tukuna mai to, to raku ki raro. Ana ka. Ko Huaki noa ra, i ringa ki a ratou, katahi ka, ka pawa e te ti, ka whakamatea. Koina te mahi o te, o te wahine, he kaha atu i te taha o te.

Nā tō tono mai ki a kōrua mō wētahi o ngā tūpuna o konei ake, i whakaaro ake au te kōrero mō Papatuanuku rāua ko Hine Te Iwiwa. Ko Mohi katoa tātou ki a Papatuanuku, me te mea nei hoki ko Hine Te Iwiwa. Tētahi tūpuna kaha arataki mai i a tātou, engari te tokomaha hoki o ōna uri kāre te tino mōhio ki ki a ia. Ko Rongokōrero kē mō Tāne mā, engari kāre. Te tokomaha i te mōhio ki ngā kōrero mōna me ana mahi. I runga i te ahu o te whakawhānau tamariki i te tuatahi, ko tana tū hei kaiarataki, hei atua tonu, ā, i te taha o ērā atu o ngā tūpuna wāhine, hei. Tohunga tohutohu mai, arataki mai i a mātou, i a tātou e huri noa nei ki te mahi tukutuku, ki te raranga whāriki, te mahi, te whatu kākahu. Ērā momo āhuatanga katoa. Koia tērā. Me ōna uri hoki hei kaiarataki mō Ngāi Tātau. Ko te nuinga o ngā wāhine, ngā tāngata e mahi whāriki ana, e whakapau kaha ana ki te mahi i ngā mahi whatu kākahu, kua mōhio tāua ki ētahi whanaunga anō he tāniki. Kua tipu ake ki roto i te whare porame kei Ohene Te Iuiwa, ana, kei te kaha hāpai tonu ake i aua, aua mahi a kui mā, koro mā. Ko Ohene Te Iuiwa tētahi ora tau.

We do it all, all every day.
Make like Hine Ahuone and fashion yourself into something the world has never seen before. Ki ahau nei ko ngā wāhine a rangatahi ngā wāhine nei e whai kaha ana i ngā taha o, o, te, o ngā tūpuna, engari e mohio ana rātou a E tika ana mata Māori ki a tū rangatira. There are some things that I believe and there are some things that you believe. Me te mōhiotanga, ā, ka tū au i roto i te ao Māori me te ao Pākehā. E tika ana tēnā. Ka kitea e au ngā wāhine kōrero pērā ana me, me whakamanahia ai te taha Māori, otirā, ka tū rangatira te Māori i roto i te ao Pākehā. Kia pērā anō i ngā wā o mua i te taenga mai o te Pākehā ko ngā Māori i ako i ngā mea Pākehā, pērā i ngā tohunga. Ko a rātou ngā ngā mea ka ka mau tonu rātou ki ngā āhuatanga o te Pākehā, akongia ai, e, whakatapiri atu i a rātou ake mātauranga, kātahi ka ka ka nuku ā rātou mātauranga. Pēnei i a tātou nei, kaua e mataku i te tākuta Pākehā, akongia tērā taonga whakahokia mai ki a koe, kātahi ka nuku haere tō tō mahi.
Nā wai rā ka whakataungia au te whakaaro koina te kaupapa tika i te wā e tuhi ana i taku tuhinga roa mō te Tohu Pae Rua ki te Whare Wānanga Waikato. Nā reira, koina tāku ka ka tuhingia taua pukapuka, taua tuhingaroa, ko Te Whare Pora o Hine Te Iwewa tonu te ingoa. Pai tonu pea te, te, te kōrero noa mō ngā wāhine nā rātou au i, i whakaako mai, nā rātou rānei i arataki mai i roto i ēnei momo mahi. Welcome to Rotowhio, welcome, welcome to Whakarewarewa. Aku whaea i whaea kēkē i a Emily Schuster, tētahi. I taku tānga ake ki te Rotorua Institute, um, Arts and Crafts Institute, ni koe e te tētahi o ngā, ngā rangatira o taua wārara. Ana huri noa ki Auntie Bubbles, mihi nui. Uh, nāna hoki au i, i tautoko mai, i arataki mai. Me taku kaiwhakaako i roto i ngā mahi whatu kākahu, ana, ko Iranora Puketapu Heta tērā. Ana, i runga i taku tūhonotanga ki a ia me taku tūtakitanga ake ki tana hoa rangatira, he whanaunga nō Ngāti Maniapoto, i tūtaki hoki au ki tērā o mātou nei ko ia Rangimārie Heta, nōku te whewhi. Me te rongo i tō rātou wairua, ā, māhaki, manaaki, tino tau ō rātou āhua, nē, koina pea te āhua o te, tē taea te tangata, te, te wahine, te, rānei, te noho ki te whatu kākahu, ā, te mahi tukutuku, te raranga whāriki. Mēnā kua takariri, kua hōhā rānei, nē? Kai hē, kai hē ngā mahi. Nā toku
amoamo o Uenuki a Papa Hohepa i kī mai ki ahau kia kia whakaako atu i ēnei taonga, kia kau e ngaro i te pō. Ko au te mea whakamutu, Mohoana, i ēnei kōrero. Kātahi ka whakaako ai ki a ia, ki tona tamahine. Kia whakahaere tonu ai ērei mahi. Nā tohunga pērā i a whare, te whare hui a Milroy mā, ā, i takoha mai i rā kōrero, ā, engari me mihi ka tika hoki au ki aku kuia o Otearoa, o Maniapoto tonu hoki, nā rātau au i, i akiaki mai. Ā, ki te mahi i ngā mahi, ā, pēnei te, te mahi, te whatu kākahu hei tauira, ā, me ērā hoki o aku kaitohutohu kai arataki, ā, ā, āe, nā rātou au i.

Kua roa tātou te Māori e noho ana i tētahi ao e mea ana, ā, ko te tangata te mea nui. o tēnei ao. Ngā kōrero i koikoi ai ngā ētahi o ngā rohenga. Ā, tēnā pea e tipu. Engari ko tā mātou e kī nei, kāore.
Tirohia ngā tohu. Ko tēnei mea te Atua Matua. He kaupapa whai mātauranga i te taiao. Today I wanted to talk to you about our connection to ngā tohu of manu. Physical activity can't be the rationale for why. Nutrition can't be. Well-being can't be. But mātoranga Māori can. in getting all of your tohu before you make your start. Because it's the pursuit of knowledge.
Ko taua momo mātauranga, a He Whakapapa Atua. Whāia.